Şuwa, begenjimden ýaňa kime jaň edýänim bilemok. Bagyşlaweriň. Haýwan!
Ýylgyryş saglyk üçin mugt terapiýadyr diýipdirler. Şol terapiýany ildeşimize mugt paýlaýan, görnükli wäşi artist, şoumen, alypbaryjy Hydyr Orazgulyýew bilen geliň ýakyndan tanşalyň. Hydyr Orazgulyýew bir müň dokuz ýüz togsan dördünji ýylyň 30-njy iýulynda Gökdepe etrabynyň Kilejar obasynda dünýä inýär. 2011-nji ýylda Gökdepe etrabynyň 25-nji orta mekdebini üstünlikli tamamlaýar. Häzirki wagtda Türkmen döwlet medeniýet institutynyň talyby, maşgalaly. Hemmäňize salam! Aýdalynyň täze sany siziň bilen. Aýdalynyň täze sanyny Wenesiýa Resta Klubda ýazga geçirýäs. Biziň bu gezekki myhmanymyz degişmeler dünýäsinde meşhur wäşi, alypbaryjy, şoumen Hydyr Orazgulyýew. Hydyr, salowmaleýkim! Waleýkim salam!
Hoş gördük!

Hydyr, öň toý-dabaralara çykyp başlan döwürleň ýeke özüň toýlary alyp barýardyň. Hawa.
Indi şu wagt ýaş, zehinli alypbaryjy Maksatmyrat bilen. Ha, Maksatmyrat bilen, hawa. Toýa gidýäňiz, toý-dabaralarymyzy alyp barýaňyz. Ikiňizem halk gowy kabul etdi, gowy sazlaşýaňyz. Indi şu siziň ikiňiziň toý-dabaralarda, reklama roliklerde birikmegiňize näme sebäp boldy? Neme?
Öňem tanyşdyk. Ýöne has gowy nähili? Adam her hili ýagdaýa düşýär-de bilýäňmi? Her hili ýaşaýyşda bir gün gowy bolýan wagtam bar, bir gün azajyk pese düşýän ýagdaýyňam bolýar. Şol ýaly günleň biri gabat geldi maňa-da. Şonda käbir gowy görýän, e, gowy gatnaşýan adamlar bir hili awtomatik usulda ýitip gitdiler. Şo wagt Maksat agam diýdi, Gel diýdi, bile diýdi, bir zat ederis-dä agam diýdi. Birinji gezek nemäz düşürdik. Toba edýän diýip bir waýymyz bardyr, degişmämiz. Toba edýäne düşürdik, maksat hakykatdan hem bir hili gowy joýnatdy araý. Şonda gowy toba geldi-ä. Şonda gowy toba geldi.
Onda birinji şonda bile hakykatdan hem gowy iş çykdy şonda neme düşüripdi. Begend Kroz düşürdi. Şondan soň ondan beýleki roliklerde ýene bile düşüp gördük. Roliklerde maksat garaz maňa ora sypatdyl da ha. Saňa näme çyra goýup bolanok. Aý indi maňa neme da o näle. Gabat geldi. Onda gabat diýär. Ýa ony alak däldi. Gel diýdik toýa çykyp göreli bile diýdik. Nähilek bolýarka diýdik. Aý toýda-da hakykatdan hem adamlar bir hili öňki ýalak däl, açyk üýtgeşigräkdi, uje iki bolup çyksaň başgaçarak eken. Aw. Ondan şeýdip toýam ýuwaşlyk bilen
bilelikde sazlaşyp gidiberdi. Aw. Ine şu wagt Maksatmyrat bilen gürrüň açyldy. Dile geldi, bile geldi. Şu waýnlarda, degişmelerde ideýany kim tapýar? Ha, degişmelerde diýýär. Hawa, şony döretmeklikde.
Men tapýan diýýär ýaly. Onda nähili maslahat edýäs? Şu taý nähiliräk bolka, şeýleräk pikirim bar, şu tutarmyka, tutmazmyka diýen pikire bile hökman maslahat edýäs ýaly. Men ony aslynda degişmeleriň köpüsini men tapýan. Onda professional işlerde maksadyň e, ýaňky owadan sözlerde, zatlarda maksadyň has Pikir köpüräk. Gepe çeper. Hawa, gepe çeper.
Aýdaly, sen bir degişme döretmeklik üçin ideýa tapdyň. Hawa. Onam begenjiňe gowy görýän kärdeşleriň birine gürrüň berdiň diýeli. Aýdyp berýän, hawa, edilýän zat. Durmuşda edilýär-de, gowy ideýam bar diýip ynanýaň-da gürrüň berýäň. Indi gürrüň berdiň welin, olam pursatdan peýdalandy-da, sen şo degişmäni düşürmäkäň, entek çykarmakaň, senden öňürtiläp çykaryp ýaýratdy. Özem iň gynandyrýan ýerem şo ideýany özüniňki ýaly edip ulandy. Bir gezekde. Men tapdym diýdi. Şo ýagdaýda özüňi nähili duýarsyň? Nähili alyp bararsyň özüňi? Aslynda
indi ol şo aýdýan adamyň öz ynsabyna bagly-la olam. Ýöne nähili kän gezek boldy, bir gezek däl. Käbir şeýle bir E şu zady şuňa ulanaryn diýip diýýän sözüň bolýarmy? Öz pikiriňdäki gaýtalap, içiňden gaýtalap ýa bir gowuja kitapdan alan ýeriň bolýar, her hili bolup bilýär. Ýa şo zady üýtgedip özüňe kabul edip alan ýeriň bolýar, onam bir ýerde aýdyp berýäň. Edil özüniňki ýalyjak edipjik çykarylan ýerler kän boldy. Bir gezek däl, kän boldy. Kim etdi ony?
Aý atlandyryp durmaň. Bar bar. Ýöne mende ýöne köp ýerde dialoglaryň giden ýeri bar. Hmm. Aldyran ýerim bar. O massowy ssenariýaň özünde älämi şo. Onda ol alansoň hezilde bir ýerçinde ulanyp goýberýärler, uje sen şo sözi ulanyp bileňak. Indi şol saňa sapak boldumy? Hawa, men indi nähili? Kän aýtmaýan. Aýtmaýan dälläni indi nähili? Etjek işiň aýdylýar. Eger şony sýomka edip düşürip goýan bolsam, şu zady düşürdim diýen. Eger ondan şondan soňam çykarsa ýa şo zady ideýany ogurlasa, alsa, öz işi ondan.
Söýgümi ýa-da dostluk?
Aslynda Nemede? Dostlukda da söýgi bolsa gowy. Ýa islendik bir zat şoňa bolan bir garaýşyň, şoňa bolan duýgyň, şoňa bolan bir näme söýgiň bolmasa, dostlugam belki-de bolup bilmez diýip pikir edýän.
Söýgüde dostluk nähili?
Söýgüde dostlugam bileme gyzdan oglanyň arasynda başgaçarak bolýa, iki sany dostuň arasynda başgaçarak bolýa, çaga bilen ene ataň arasynda başgaçarak bolýa hersiniň öz ýeri bar edil bir söz bilen ony düşündirip bilmeýän. Ýöne
Hä bolýa ýöne ýöneňi aýt. Näme? Näme diýjek? Ýa boldy boldy kesip goýarsan. Ýöne diýip näme diýjek bolduň bol bol alalyş. Näme näme diýjek bolan indi ýadyndan çykda.
Hydyr, nauşnikli rubrikana bilýänsiň. Ha, hawa, mekanyky-da görüs. Hawa.
Şuny gulagyňa geýýäň. Saňa, näme etmeli şuny geýinip? Saňa diňe saz eşdilýär, aýdym eşdilýär. Men saňa sorag berýän. Meň berýän soraglamam meň agzymyň artikulýasiýasyndan, gepleýiş äheňimden Bilmelilä, jogabynam howwa ýa-da ýok diýmeli. Wale, da.
Gyzykly bolarmy? Hawa.
Başladymy? Aýdaly, Ýagşy Goşunow saňa degişme çykaralydýse. Düşersiňmi?
Ýok.
Arsyň aýdymlaryny diňleýäňmi? Ýok.
Çykarýan degişmeleňi bir ýerden ogurlaýaňmy?
Hawa.
Kafe, restorana baryp, şody tölemän iýip-içip gaýdyp gördüňmi?
Hawa.
Eşidýäňmi meni?
Ýok.
Boldy indi soraglara gutardy. Yok. Ayra indi. Ha?
Ayra boldu. Nemet Elmerdan. Aha.
Sen geysene menem sana sorag berip koreyin. Bana? Oo.
Git.
Ha, tarafta- Google yok ya. Anlay bir taraf. bir tarafdan ha gyzyklam bolar. Hani?
Aýdym muňkada goýberäýde ýaňky ýaly gohly aýdym. Sen diktor Kadyr Atabaýewiň halypasymy? Hawa.
Sen sen nomera diýen alyp baryjymy? Hawa, hawa. Köplenç ýalan sözleýäňmi?
Hawa.
Toýda gyzlar seň bilen surata düşýärmi? Ýok. Toýda urlup gördüňmi? Hawa. Bitaý. Jorap geýip bilmän toýa baryp gördüňmi? Hawa. Öz gulagyňa aýdym eşdilse näili erbet ekenmi gowy ekenmi boldy indi gutardy gep. Ýok. Aýyr.
Aý boldumy? Aý boldy diýip aýtda. Hydyr, meşhur satirik ýumorist Arkadiý Raýkin Men adamlary bäş minutlyk güldürmek üçin Gijämi aglap geçirýän diýipdir. Sende nähili?
Edil indi olam şo aglap geçirýän manysyny şo kösenýän nerwsini sarp edýän zadyny indi agladym hasap etdimkä diýip pikir edýän ýöne. Sen ýatyp geçirýäňmi? Ýok, ýatyp.
Ýok, ýatyp-a geçirýän. Ýa ýatyp geçirseň, belki-de güldürip bolmazlygam ahmal. Ýöne. Aglamasaňam kelläňi gaşap gaşap ýeňsäň ýara bolýa. Kän pikirlenýäň. Aý nemedä kän pikirlenmän bara bir zady bolýa aýdaly bir satirany bir ýumory tapdyň diýeliär aý tapdyň şu zady indi bermegem bada ana şo ýeri pikirlendirýä bolmanmy. Onnoň hem ýumora ädir. Ol-a bäş minut, bäş minutlap aslynda bäş minut güldürmek diýlen zat kän pursatda, kän wagt alýar. Kän wagt alýar.
Onnoň sen bolmanda bir otuz sekunt güldürmek üçin gijeleň gowy pikirlendirýär-de. Dogry aýdypdyr. Meniň garaýşym gowy. Nähili adam Aglatmak aňsat. Islendik adamyň ýaraly ýeri bar, duýgulandyrmak aňsat, ýöne güldürmek hakykatdan hem kyn zat eken. Şony göz ýetirdim, şu sungata gelip güldürmegiň kyn zatdygyna göz ýetirdim.
Hydyr, sungatda basdaşlyk diýen zad-a hemmä mälim zat. Hawa.
Indi Belki şo bolmasa ösüş hem bolmaz. Hawa, ösüş hem bolmaz. Hawa.
Ýöne indi seň edýän işleňňi kärdeşleň görüp, Hawa. Görmedik sirän bolup gezýän kärdeşleňňe garaýşyň näli? Oba bilýäler. Ýöne bilmezlige salýalar. Aýdýa onnoň Olar ne haçan bilmezlige salýar? Haçanda şolar üýşüp mysal üçin diňe ikiňiz dälde ýanem üýşüp durýaň ýa üýşüp oturýaň. Habarsyzsyraýalar. Haçanda ikiçäk sataşýaň, ikiçäk duşýaň we aýdýar, şo zatlaňňy diýýär, bilýän diýýär. Onam bärden indi edil özi görüşi ýaly aýdan. Aslynda men görýän, mysal üçin, görýän zadymy hakykatdan hem, aý, şo zad-a gowy bolupdyr diýýän, özümde-de bar şo häsiýet. Şol işi gowy bolupdyr ýa şo klibi gowy bolupdyr ýa şo satirasy gowy bolupdyr diýýän ýa şol aýdymy gowy bolupdyr. Bir göwnüňden tursa diýýäň-dä. Hawa. Ýöne diýmeýänler bar. Görýärlerem. Munuň Instagramda her gün seredýäň-dä, bir zat goýýaň. Hawa. Onuň prosmotr edilýän adamlary görýäň. Käbiri şeýdýän adamlaryň käbiri birinji görýär aslynda. Ýöne seni görende hiç zat bolmadyk, bolmadyk ýaly diýip ol borçlam däl oňa. Hawa. Ýöne içinde başga zat ýaşaýar, ýöne aýdanok, olara garaýşym hem Menem kän bir kabul edip baramok özüme. Ýa bir gowy zat çykaraňda ölen bolup ýatýalarmy? Şon ýaly-la. Edil diýäýmeli ýerinde diýmeýärler. Hawa. Kiçäkkäň ýöne diýýärler köpüsi. Hawa. Sag bolsunlar. Şonda-da diýýärler hatýa.
Aýdaly, dünýäde degişme, gülki bolmadyk bolan bolsa, dünýä nähili bolardy? Dünýä nähili, men söwdagär bolardym. Ýok, näme. Şatlyk, gülki, begenç bolmasa belki, adamy meň pikirimçe käbir ýaşaýşa höwes döredýän zadyň biri diýip hasap edýän gülkem. Sebäbi Adam gülmese, şatlanmasa, kesellär diýip düşünýän. Gülkini aslynda meniň pikirimçe bir uly dermanlaryň biri diýseň hem bolýar-da. Elbet. Gülýän adam nä içinden begenýär. Iň bolmanda ýüzüniň myşsalary hereket edýär. Umuman adama şatlyk, gülki gerek zat diýip kabul edýän. Bolmadyk bolsa, belki dünýä gaty içgysgynç, gyzyksyz bordy. Hydyr, diňe çörek almak üçin markede girip, Diňe çörek alyp çykyp gaýdyp gördüňmi? Ne, neme?
Şo çörek alyp kassaň ýanyna barýançaň hiç kimden jaň gelmese şo çörek alyp çykyp bolýa. Ýa-da şo kassa ýetýänçäň gözüňe başga zat ilmese ýa-da hiç ýere gyssanmaýan bolsaň, belkem alyp çykyp bolar ýa bir bir zada gyssanýan bolsaň, eger meň pikirim gyssanyp barýan bolsaň şo gyssanýarkaň goşmaça bir zat alasyň gelýä käwagt. Ýa suw alyp çykýaň. Bolmany sakja alyp çykýaň. Bir zat alyp çykýaň, çörek alyp. Az boldy, kän bolmady ony ýaly. Haçan bolal?
Aý öýleneliň bära bolanok diňe çörek alyp çykyp görüň. Öýlenmäkäň ýöne çörek alyp çykyp gaýdýardyň.
Öýlenmäkäň diňe çörek alyp çykyp görýärdim. Käwagt olam.
Indi bir hemmede hemme adamyň durmuşynda gyzykly wakalar bolýar. Hadyr Sen hem özüňde bir durmuşyňda şu adam ýatlaýaňda bir ýyl gyryp ýatlaýan pursatlaryň bardyr. Kän. Ýatlaýaly.
Birinjisi bir gün hem gaharym geldi, hem gülkim tutdy. Üç ýarym sagatlap sýomka etdim. Sesi düşmändir hiç hili. Montaža baranda bildim. Indi köplenç bir iş et, syýomka etjek bolanda biraz şo ýadyňa düşýär. Indi ol hemem sapyk, hemem gülkünç ýagdaý boldy-da. Gülkünç ýeri hem gaharyň gelýär, hem gülkiň tutýar-da şonça wagtlap wagtyň gidende. Bir gezegem Lebaba şu ýaňy-ýakynda kän wagta bolmaz, Lebaba toýa gitdim. Toýa gitdim diýip toý belläpdirin. Ýerinem, ýok ýerini bellemändirin, nomerini bellemändirin näme diýeyim, toý belläpdirin. Ondan aý diýdim, sözümde duraýyn diýip gitdim Lebaba. Toý bolmazynyň öň ýanyna baryp, bir otele ýerleşýäň, myhmanhana ýerleşýäň, oturýaň, dynç alýaň irdenräk baryp. Aýna irden bardym, Lebaba otele, myhmanhana ýerleşdim. Aý öýlän bäş, altyň ýary boldy, eşiklerimi geýdim. Jaň gelenok. Sekiz boldy, ýedi boldy. Hiç kimden jaň gelmedi. Dokuz boldy. On boldy. Iň erbet ýerem nomerini bellemändirin. Aý ondan ahyr jaň eder, men sözümde durmak üçin bardym aslynda. Ondan ahyr jaň eder diýip garaşdym. On bir boldy, toýuň gutarýan wagty. Jaň gelmedi. Garaz özümden çykdy, şeýdip ýene yzyma gaýtdym. Garaz, Lebapda dynç alyp gaýdypsyň-da. Aý şeý diýseňem bolýar. Näs hem sözümde durdurdym. Ýöne soň jaň geldi. Bir aý. Sag bol, gelip gideniň üçin diýdimi? Bir aý öňe belläpdirin ekeni, bir aý soň eken toý.
Sen onda hem bir aý öňün öňünden barýaň, hem şu toý gün barýaň, a? Toý beletdeler. Taýýarlyk görüp gaýdýan-da, ýerimi, badymy öwrenip. Ýerini görüp gaýdýaň öňünden. Maladets. Hydyr, ýene-de 10 ýyldan özüňi nähili göz öňüne getirýäň?
Hor. Saçlyja. Simpatiýşny. Adatça samolyot uçar, nirä gonýar? Kelläme. Toýa çagyrmak üçin näçe wagt öňünden jaň etmeli? On, on bäş minut.
Şu wagt kimler bilen işleşýäň?
Pawel Wolýo, Mihail Galstýan, türk artistlerinden Jemil Mal.
Aýdaly, sen bir hususy kärhana başlyk bolduň diýeli. Sürüji edip kimleri işe alardyň?
Mekan Ataýew, Azat Dönmezow, Baýram Hojatow, Jelil Nurberdiýew. Başga-da beýlekiler.
Olar şo käri oňararmy? Hawa.
Gaty gowy oňarar.
Özüňi haýsy jandara meňzedýäň? Kirpi.
Gaplaň.
Gaplaň diýen weli. Ýolbars. Iň gorkýan adamyň? Öýdäki.

Aýdaly, bir dünýäde tehniki näsazlyklar bolup, internet ulgamy az wagtlygam bolsa ýitse diýeli. Hawa. Şol ýagdaýda internetsiz häzirki döredýän degişmeleňňi, waýnlaňňy nädip halka ýetirerdiň? Umuman nädip internetsiz oňardyň?
Oňa bir alajy tapylar. Bolmanda, näme, ýörite studiýalary bar. Öňküje diska zapis edip ýaýradylýan studiýalardyr. Şeýdip ýetirerdim. Ýöne ýene bir gowy tarap bar, eger şeýle bolsa, çagalyk dostlaryňyz, adyňy gowy görüp, dynç alyp, birsalym oturyp, derdinişip, Könäni ýatlamana mümkinçilik bolar. Diňe meň üçin däl, islendik sungat işgäri üçin şeýle bolar diýen pikirim bar. Öýdäkiler bilen hem köpräk gürleşersiň? Indi öýdäkiler bilen hawa öňküňden has köp gürleşmegiň mümkin diýip pikir edýän. Umuman, ýakynlaňdan hem indi daşyndaky dostaň bolýa, garyndaşlaň bolýa, köne dostaň bolýa, şolary hem görmäne mümkinçilig-ä bor diýip pikir edýän. Şu wagt indi internede surat goýaýyn diýip girýäň-ä. Hawa. Näçe wagt eglenýäň? Eger bir surat goýaýyn diýip girsem, bolmanda bir ýarym sagadym gidýär-de. Ondan eger wideo goýaýyn diýip girsem, onda ýarym sutkam gidýär. Äý sebäbi tanyş adamlaň hemmesi öz kärdeşleň, hersiniň işine aslynda begenýän, hersiniň eden işine begenýän. Sebäbi her kim öz azabyny, zähmetini görkezmek isleýär. Hersiniň işiniň ýerine düşmeginem arzuw edýän. Onnoň hersiniň eden täzeligini ýa hersiniň gidýän ýerini göresiň gelýär. Onnoň birinjini görüp başlaýaň, soň ikinjem galmasyn diýip ony görýäň. Garaz şeýdip bäş-alty sagadyň gidýär.
Hydyr. Näke wagt durmuşda bolýada. Oglanlaň ýanynda otyrsyň. Ýa bir toý baýramlarda oturýaň welin, nätanyş adamlaň ýanynda oturýaň welin, bir tanyşlaň birem seni başgalara tanyşdyrjak bolýar. Onuň senem tananoklarda bar-a, ol-a pylanyň pylanysy-a şu diýýär welin, başga bir tanalýan adamyň üsti bilen tanatjak bolýarlar. Ol oturan adamlar ondan onam tananok, senem tananok. Ine şu ýagdaýa seň garaýşyň näle? Ýa aslynda gaty bir hili erbedräk duýga ol. Hawa. Oň üstünden tanatjak bolýar. Olam o kimkä diýip ýene bir 5 minut dagy pikirlenýär, sen ýadyndan çykyp gidýär. Menä näme diýip pikir edýän? Gerekmejek ýerde gereginden artyk başga birini reklama etmek diýilýär-de. Nähili, naprimer. Aýna. Şu dükan pylanyň, pylan firmadan soň pylanyň açan dükan diýseň indi olam o firmany tanamasa şon ýalak bir önüm tanyşdyran ýalakda olam senem tananok oň tanatjak bolýan adam synam tananok ara ýolda sen bir hili erbet ýagdaýda galýaňda ne o tanaldy ne sen tanaldyň özüňem bir hili hasam beter tanalmaýan adam ýaly duýýaň şeýle o tozanmasany gyzyl burç ýaly duýýaň gyzlar. Giden wagt gidýärle sen tanyşýança. Bu Hydyr bar-a.
Maksat Myradyň ýanyna alyp barjak olandy näme? Tanaýaňmy Maksat Myrady? Tanaňokmy? Ýa-da bar-a reklam edip ýören oglan. Ýa-da Maksada diýerler-a. Kim şu? Bar-a bir Kelbir bar-a şoň ýanyndakylaý diýen. Ol onam ta menem tanana ony, oň düşen ýagdaý göz öňüňe geldimi? Hawa, hawa. Aý, umuman, bir hilräjik ýagdaý dal. Hawa.
Kadar Aýdala gelip gyzykly gürrüňler etdik. Janyň sag bolsun, işiň rowaç bolsun. Şu elmydama illeşjegimizi gowy gowy degişmeleň bilen ýylgyrdyp dur. Nesip bolsa. Hawa. Mundan beýlägem üstünlik arzuw edýän, janyň sag bolsun. Özüňe sag bolsun aýdýan.
Görýän gepleşigi öňden bäri görýän. Minnetdar sylap çagraňa. Ine, mähriban illeşjer, hormatly tomaşaçylar, Aýdalynyň, bu gezekki sanam tamam boldy. Pursatdan peýdalanyp, bu günki ýazgynyň geçen ýeri bolan Wenesiýa Resto klubyň ähli işgärlerine çuňňur minnetdarlygymyzy bildirýäs, işlerinde bolsa diňe üstünlikleri tüýs ýürekden arzuw edýäs. Hoş wagtyňyz! Başladykmy? Ýyldyz aýdymçylardan kimleri gowy görýäň? Mekan Ataýew, Azat Dönmezow, Baýram Hojatow, Jelil Nurberdiýew. Jandarlardan haýsy jandary has gowy görýäň? Kirpi. Indi häzir gowy janlar saýlan bolsa.
Alaka diýip diýýän.
Diýýär ýa. Ýa indi beýdýän anda. Na.
Iň ýakyn hossaryň.